Aw vawiin tlaiah racket kan chhuah leh dawn a ni hei an chhuah leh dawn a an rawn pu thla ta luk luk mai nimina nimina kan ha la kha eng nge ee thli tam lutuk a a pawp a. a kang hman a mei kha la kai hman tlat mai a a thlawk sang lutuk lo a tunah chuan a thlawh san tawh beisei ta ila a tha awm e chuan kum thar niminah hian kum thar kum thar lawmna racket a nia aw tunah hian-- Kum thar lawmna rocket tho hah an ti leh dawn a ni. Kha in an buatsaih leng a engineer rual ten umm umm a chheh vel hi ka han hawl kual thuak thuak ang e an inbuatsaih chhungin tihian. hei hi borai borai field a nia tihian mipui kan phu luih luih a then an thu a naupang in nuam an ti khawp mai a. daih lutuk lo ula aw umm he thla lah chu rawn be ru mai leh nghal a nia vawt tawh le hei mai an mai an nun tan e mai an nun tan a tihian boruak lum hian a pam puar ang a tichuan-- ehh hemi hi a phit a an tia khuku hei hi an dep an buah ang a hei hian boruak lung kha chhem nung chho zel ang a a chhem lung chho zel ang a tichuan an lo dawn a ni aw tihian a han ti tan a. Racket kah chua voi hnih na a ni dawn ni.

Hian mai an han ti nung a, a chhungah boruak lum an han phun ang a, a phit a, an siam a chu chu ah eng nge an hal dawn a ni, chu chuan boruak lum a siam ang a, aw khi hi la awm deuh a amah rawn tam lutuk tawh lo va, khi khi a kuar a kuar tual tawh mai a ni. a inziak lampang ah khi ka lam hawi a ni lo a ka han inher deuh ang a eng nge bangah khian bel an nei a ni.

thli awm hian thli tam a awm hian a buai thlak em em mai a. a van sang lamah thli awm phei chuan tikhian a beng awn anga chuan a hmul lamah a hnun lamah chuan a kang kai leh thin a a mei a mei pai hian. Nimin ah pawh chu chu a tlak mahna chhan kha a ni. Hei tlil a tam tlat thlin a beng a beng mai a, a thlawk sang hman a thlawh san hmain a tla leh mai ang tih a hlauhawm khawp mai.

khi tam lutuk khi tam lutuk phim kura ngai sia e khi ron tho wo mai a hmm. thli tam thli tam em mai a al ding hei thei lo ni ni min khan minute a buaipui nan hian minute riat-- Minute sarih minute riat vel an hmang a vawiin hei minute eng zan ngen hman dawn ni tuna minute ruk minute nga minute ruk vel ni tawh mai thei a khi a tu zel mai a khi khi na rawn beng na ni um thawk thei tak maw khi hi tam em mai a lehkha mawi a siam a nia khi khi a pan si a hawlh pawp palh a hlo awm bawk si a dim te a ti a ngai a ni chu chu umm dim te a ti a ngai. a technique lutuk umm a technique lutuk racket racket kah chhuah hi e e e thli tam lutuk thli tam lutuk umm hlim tam lutuk a rawn thaw heuh heuh mai. Khi hi awm lo se la reh phawt se la. An chai ngil lei thei lo. an chei ngil hleih thei lo a ni umm ven ven teh pawh har a vengtu tan sawn. vietnam tawh vietnam pawh har dawn tih chiang reng khi awm dan atang hian dim ngai bawk si dah leh phawt sela a bul atangin ti tha leh sela aw khi khi daih hun deuh nghal ngai a ni reh hun an nghak leh dawn a nih chu tunah chuan engin a awm hrih loh a. pawh ni se a rawn an rawn tih leh hunah ka rawn lak chhun zawm leh nghal dawn nia khi tam em mai a tunah chuan ti ngei na awm lo a ni e umm a chhe vel hi ka rawn la kual hrim hrim ang e umm kan nghak hler tlang ropui mai sia. chhuah hun oh khi la tam lutuk nga nga hret a ngai oh thingzar te la an la chhem che reng mai a chaw a piah thingzar te khi awm loh hun a ngai a ni a khilaiah ka rawn lak chhun zawm leh dawn nia aw an han tum nawn leh chhin a marawh chu thli fim hi a la tam riau mai a an tum mai pawh a ka ti deuh ka rilru chuan tlem hi la nghak hret sil a tlem a hla deuh atang hian ka la ang e umm. Second attempt a nih chu. Oi hnih umna. Hmm, han ti ding leh luah tawh a tih din hi chu. Khi hian eng lo leh mai ang em. O kawtna mah mah tawh. Aw, tule dawn. thli in chhem lo se te chu saw saw ding at tawh tur a ni a thli hi na deuh hret a. Boite a din lai tak khan thlai in lak sak ula tikhan Jolie te nen khan khi meeting khi

Eh eh eh. An hawl ding hman meuh lo nia khian a len kawi a len kawi mai. A nghak tu te lah chuan an nghak hlel zo pui mai sia. Eh. Nimin tlai pawh a thli tam lutuk an chhuah lui a Maro chu. Thlawk sang hman lo. Aw a chhunga an hal an hal a chhuah lui ang thung a ni. Chu chu mahse chuan a phitan an hal tawh tlat mai a chaw. a pi tan hal tawh tlat mai a eh eh eh a kang hman ang a a chhuah hma in a awn tlat aw aw aw an chhuah lui ta an chhuah lui an chhuah lui aw thik ang lutuk umm umm aw thik a len chak lutuk mah mah

A kang hman tlat. Kang leh hman tlat. Umm. A pawi a pawi thin hle mai thli tam lutuk chuan a kang a kang sang hman tak tak lo ni.

khi tam viau chung pawh khan a ni aw tikhan tikhan duh tawk ang ei khua te pawh thim dawn hmm hmm